Wel diolch Dorian, diolch yn wynydog i felly am y gair yna o groeso. Wel mae hyn yn brofiad newydd i fi. Yn y blynyddoedd diwetha wrth i gadeirydd Pwyllgor Gwaith y Steddfod i agor hon yn swyddogol, fi wedi bod yn iste tua'r cefen ma am hen yn y ffôn symudol. Nawr, nage achos mod i'n ddi-gwilydd, nage achos bo fi'n bored. Ond achos bo fi'n tynnu llun efo'i a chyhoeddi i'r bedwar ban byd ar Facebook a Twitter fod Steddfod Llambed, un o wyliau gore Cymru, wedi dechrau. A rhag ofn i chi anfon i allan ystod y trydydd nesaf ma yn chware'r ffôn, um, allai sicrhau chi taw nage traso Pokemons yn neud. Felly pam bo fi yma yn sefyll o'ch blaen chi Fel Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Steddfod yr Eastbourne James Pantyfedwen Llambed. Wel, yn syml, am y mod i yn credu yn yr Eisteddfod hon ac yn dwli arni ddi. Alla i ddim honni bo fi'n dod o deulu o Eisteddfodwyr, nawr fyddech chi byth bythodd yn gweld y tad a mam ar y llwyfan yn canu nac yn adrodd nac yn barddoni na gwneud dim byd fel 'na. Pobl defaid ydyn nhw, bugeiliaid go iawn. A phawb wrth gwrs a'i ddawn a'i ddeledu hunan. Ond rywsut rhyw ffordd fe gydiodd y busnes canu ac adrodd a canu'r piano a'r delyn yndda i yn ifanc. Ac o'dd 'Steddfod e bach, fel 'Steddfod y Fenni Fach a Thŷ Lloyd Rhos fel Ffordd Arledd, Yn gyfle i rai fyddfi gael hyder a chael blas ar lwyfanni. Ond wedyn wrth gwrs dyma oedd y Steddfod fowr, Steddfod Llambed. Fel disgybl yn Ysgol Trefilan o'n i yma yn cystadlu ar y Sadwrn. Ac yn dod nôl wedyn ar y Dy Llun i drial 'to yn erbyn pobl o bell ac agos. Ac os o'n i'n digwydd cael llwyfan ar y dy hun, wel, oedd hynny'n bonws mowr, os nad yn wyrth, falle, ar adegau. Nawr, mae gyda fi lot o straeon bychan i adrodd amdana i, a Mam, a Mam Bi, yn dod i'r Steddfod hon ar ddiwedd yr wythdegau a dechrau'r nawdegau. Ond os ydw i am fod yn Gadeirydd am rhyw flwyddyn neu ddwy arall, mae eisiau i fi gadw rhai stori shwd ar gyfer agor Stoneboarder flwyddyn nesa a'r flwyddyn wedyn. Wel, erbyn hyn mae finne wedi priodi ac wedi setlo fel y clywoch chi yn Llambed. Mae'n fraint, a fi wir yn meddwl yna, mae yn fraint i fi cael dod nôl a bod â rhan i'w chware yn yr Eisteddfod hon. Swydd anrhydeddus yw swydd y Cadeirydd. Mae rhan fwyaf o'r gwaith yn mynd mlaen yn ddistaw bach gan Dorian a chan greu gweithgar o wirfoddolwyr yn ddi-sôn amdanyn nhw. Ond peidied neb a meddwl taw jobyn bach yw llwyfannu Eisteddfod fel hon. Dw i wedi cael agoriad llygad ers i fi ymuno'r pwyllgor. Mae angen oriau o ffonio, e-bostio, llythyru a sgwrsio, a hynny ar ben y cyfarfodydd pwyllgor gwaith a'r cyfarfodydd adrannol. Mae angen degau o wirfoddolwyr yn ystod y penwythnos, i ystywardion y neuadd, yn y rhagbrofion, wrth y ford, I osod y neuadd o'i haddasu'n ddyddiol, i ofalu am y celfyddydau a'r babell lên, i ofalu am y cwpanau a'r taliannau, i gario pethau, i ofalu am wisgoedd ac addurniadau, i ofalu am y goleuo a'r system sain, i werthu tocynnau ac, ar ben y cwbl, i gadw beirniaid a chydweinyddion a chystadleuwyr yn gysurus. Odi, mae'r rhestr yn ddi-ddiwedd. Ac hefyd, wrth gwrs, er mwyn gallu cynnig dros 8,000 o ddynodd mewn gwobrau i rai o'r dalentau gorau Cymru, mae rhaid cael nawdd. Diolch am haelioni i pawb, yn unigolion, cwmnïau, busnesau, cymdeithasau, eglwysi, cynghorau a mudiadau. Diolch i chi gyd am sicrhau bod y Steddfod hon yn gallu cynnig gwobrau anrhydeddus. Ond dyw'r pwllo arian wrth gwrs ddim heb waelod. Nawr rwy'n gwybod taw e'n beth diflas yw pregethu i'r rhai cadwedig, preaching to the converted fel mae'n dweud. Wedi'r cwbl, chi sydd yma ar gyfer agor yr Eisteddfod, sy'n siŵr o fod fwyaf parod i'ch gefnogaeth, a diolch i chi am hynny. Ond os oes yma rywun, neu sy'n gwybod am rywun, sydd am ymuno â'r tîm mewn unrhyw ffordd, unrhyw ffordd fach neu fowr, at sicrhau llwyddiant yn Steddfod ni, i'ch Steddfod chi a finne, mae croeso mowr i chi yn y garfan. Gorau chwarae, hyd chwarae. Dyna oedd slogan mawr a llwyddiannus tîm pêl-droed Cymru i ddechrau'r haf. Ac er nad ydw i'n Chris Coleman o'r fath yn y byd, o'n i ddim yn hyd yn oed yn gwybod pwy oedd Eitan Gwanwyn Gwanwyn Lenni, fy unig hefyd yn gwmws dwi'n gweld y Steddfod hon, gorau chwarae, hyd chwarae. I ni'n deulu, i ni'n cyd-weithio. Ac er taw newydd ydw i i'r rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Wy'n edrych ymlaen yn fawr at ddathlu mawr y flwyddyn nesa wrth i ni fel teulu Eisteddfodol ddathlu'r hanner cant. Dewch, ymunwch â ni yn ystod y flwyddyn i sicrhau'n bod ni'n gallu llwyfannu'r gore y ma'r Steddfod hon yn ei haeddu. Ond cyn y flwyddyn nesa te, wel gadewch i ni'n gynta gwneud cyfiawnder a'n Steddfod ni eleni. A braint fawr i mi wrth agor Steddfod Rhys Tomos James Pontyfedwen, Llanbedr Pont Steffan 2016, yw nawr galw ar Sara Elan Jones i ganu can groeso yr Eisteddfod. Diolch yn fawr i chi.